Hemmäňize salam, hormatly ýaşlarymyz. Bilşiňiz ýaly, bu günki gürrüňdeşligimiziň temasy öňümizdäki ýyllarda iň köp talap ediljek kärler we gerekli boljak ukyplar barada bolar. Tema diýseň, gyzykly we aktualny temalaryň biri hasaplanýar. Sebäbi soňky döwürde ýaňky tehnologiýanyň ösmegi bilen käbir kärler modadan gaçýar, käbir täze kärler ýüze çykýar. Elbetde bizem hany ýaşlar hökmünde şolar ýaly üýtgeşmelere taýýar bolmagymyz gerek. Sebäbi bilşiňiz ýaly bäsleşik soňky döwürde gaty ösýär. Olardan iň bolmanda saýlanmak üçin hem biziň belli bir aýratynlyklarymyz bolmaly. Şoň üçin hem şu wagtdan hany özümizi taýynlar ýaly haýsy urlaň ösýändigini görmek üçin Tipp Ozone şu tema barada size käbir maglumatlary we elbetde-de käbir tejribelerini paýlaşar. Men bu makalany taýynlamak üçin Dünýä ykdysady forumynyň geçen ýyl ýanwar aýynda çap eden makalasyndan peýdalandym. Makalanyň ady Jobs of Tomorrow, ýagny ertiriň kärleri atly makalasy. Dünýäniň ykdysady forumyna, ýagny taryhyna bir göz aýlasak, bilşiňiz ýaly, ýagny nemes ykdysatçysy Karls Şwab tarapyndan bir müň dokuz ýüz ýetmişinji, ýetmiş birinji ýylda esaslandyrylýar. Häzir hem şoň ýolbaşçy hökmünde dowam etýär. Dünýä ykdysady forumy dünýäniň iň uly, ygtybarly guramalarynyň biri hasaplanýar. Şoň üçin elbetde olaryň çap edýän makalalaram şonça ygtybarly diýip bilinýär. Bu gurama bilşiňiz ýaly her ýylyň umuman ýanwar aýynda ýüz ýigrimi döwletden üç müňe ýakyn adam gatnaşýar. Bu ýylky gurama geçirilmedi eger pandemiýa sebäpli Dünýä ykdysady forumyna elbetde gatnaşmak üçin size çakyly ugradylýar. Ýöne aýratyn özüňiz gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde bärik belli bir möçberde pul tölemeli bolýaňyz. Ýaňky şahsy öz adyňyzdan gatnaşmak üçin on dokuz müň dollardan başlaýandygyny aýtýarlar. Eger kompaniýa bolup gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde buň agzalyk pajynyň iki ýüz müňden ýedi ýüz müň dollara barabardygyny belläp geçýärler. Bu gurama, bilşiňiz ýaly, dünýäniň uly ägirt liderleri, ykdysadyýetçi, syýasy, ylym işgärleri, uly kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýar. Ine, geçen ýyl ýaňam belleýşim ýaly, Ertiriň kärleri atly makalany çap etmek üçin, aşakda-da görşüňiz ýaly, üç sany gurama gatnaşýar. Burning Glass Technologies Bilşiňiz ýaly, bu dünýä zähmet bazaryndaky bolup geçýän täzeliklerden habar berýän bir firma. Learning Glass Technology üsti bilen ýaňky kärhanalar olardan maglumat satyn alýar. Ýani, mysal üçin, haýsy işgärler nähili iş gözleýändigini ýa-da firmalaň haýsy işgär gözleýändigi barada edil şo wagt size maglumat berip bilýän bir gurama. Ikinjisi, Coursera, beýleki ady Massive Open Online Courses hem diýilýär. Iki müň on ýedinji ýylyň maglumatyna görä, segsen iki million agzasynyň bardygy hasaplanýar, çaklanýar. Coursera-ny bilşiňiz ýaly Stanford uniwersitetiniň iki sany ýaňky professory tarapyndan gurulýar. Bu platformada dürli ugurlardan ýaňky kurslara gatnaşyp, sertifikat alyp bilýäňiz. Üçünjisi, LinkedIn, eger araňyzda işleýänler bar bolsa, LinkedIn işgärleri bilen iş berýänleri bir platformada jemleýän ägirt uly kompaniýalaryň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda ýedi ýüz altmyş million agzasynyň bardygy agzalyp geçilýär. Iki ýüz altmyş milliondan gowram aktiw ulanýan agzasynyň bardygy bellenýär. LinkedIn diýseň ägirt uly kompaniýa, uly bir platforma. Muňa diýşim ýaly, şu üç gurama şular ýaly makalaň taýynlanmagyna, çap edilmegine kömek edýär.